Radio Evangile, Radio Judea, Yesu lɔ̃ mi be todola lɔlɔ̃awo. Mido gbe na mi le mía Fofo Yesu Kristo be ŋkɔ xɔasi la me. Eye ame ke be ŋkɔ mi le ese dzi ke ya, ele nyi dɔgbedelawo Emmanuel kple Diama Awudja, be ŋkɔe Milese, le míabe tanya gã si wodo ŋkɔ nɛ be MSD, Media Service Diffusion. Eye míle míabe etanya gã ke ku ɖo Mawu be ƒuƒoƒea ŋuti. Míeƒo nu kpɔ ku ɖo Mawu be ƒuƒoƒea dɔdeasi gãgã me ne Ke kpɔ ŋkume na Mawu ƒe ƒuƒoƒea ŋuti, eye mígblɔ be Mawu ƒe ƒuƒoƒea ƒe dɔdeasi gã ɖeka eli nye bena, E aʋakɔ, aʋakɔ. Mawu ƒe ƒuƒoƒe evegɔa eli nyi dɔyɔƒe, eye etɔ̃gɔa eli nyi Mawu ƒe ƒome, enegɔa eli nyi nusrɔ̃ƒe, eye míle ƒo nuƒo ku ɖo nusrɔ̃ƒea ŋti mi yi gblɔ ebi nya va geɖe le yovo gbea me e egbea mi le gbɔ mi trɔ va mia be e gbea me be na mia ga yi edzi e mi le gblɔ be le mawu be nu srɔ ƒea enu ɖeka enu gã ɖeka ke mi gba de to le mea enye be na mia be kaɖeɖe kplikpaa mia be kaɖeɖe kplikpaa ku ɖo mawu.

Yi la xɔ afɔ do pɛ sue gbɔ yi mi wɔ wo kpata va yi egbea mi la yi edzi na mi le mia be egbea me. Kea mi a do gbe ɖa. Mawu gbagbe Mawu nusiɔ kata tɔ etɔ nyui tɔ. E dze ŋuwo be na a ga va ƒo mia nuƒu be na ya ga do afɔ afɔ dzi na mi. Zi alesi ke ŋkɔ wɔ me mi va ta. Oh papa sɔ mí sɔ wɔ dɔ lé míaƒe adé sɔ ƒo nu na eviwowo eye na dzra edziwo kple susuwo me do wò kekeli ne klẽ ɖe eme bena enya si ke ne dzi bena ya gblɔ na viwo gbe la oh papa na he kpekpeɖeŋu va na wo na dzra ŋde do le woƒe agbe me eye mí ga sɔ doƒea de asi wo me gbɔ gbɔ kɔkɔe wò ɖeka va ɖu fia bena nu si ke ne dzi be ya wɔ la ayi edzi awɔe nu Ŋutikɔkɔe natrɔ va na wò ɖeka le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Ke sigbe lé ke ŋgblɔ ama, ema sɔ egbea sɔ na Emmanuel, ela yi nusɔsrɔ̃a, nufiafia dzi na mi le mía degbea me. Mawu neyra mia kpata. Enyɔ, Mawu neyra todzinɔlawo, neyra mi gbogbo ɖe ŋutɔ. Mawu ne ŋu to se nu na mi. Eye wokpɔ nu na mi bena, nu si ke míagblɔ le mía degbe me la, wobe nene le veve na mi la, ame degbe me wogblɔ nɛ le. Kpɔa mí Pompokpu lɔ ablɔtsi be gbea va yi vɔ. Eyi Frɛntsi gbea, egbe la, míayi ɖe mía degbea ƒe gbea dzi ne míava aɖe me. Ne ame si ke mese ablɔtsi gbe oa, eko se ŋe gbe la alo ẽ woase nu ɖe gɔme. Míle Pompokpu lɔ, leke naɖo to Mawu, ase to ne Mawu ase gbe na Mawu, aƒo nu ƒo kpakple Mawu eye Mawu naɖo ŋuti na wò elabe ado gbe ɖa la, ame ɖeka meƒona nu ƒo o, ame eve ye ƒona nu ƒo. Enye gbedodoɖa enye asẽkaka kpakple Mawu alo aƒo nu ƒo kpakple Mawu alo woaka asẽ nu kpakplii. Vɔa edzidzi la, ame ɖeka me nuƒo koe mí ƒona. Wa a be e Biblia na mi nya be si ma dze ma dzea nye dukɔ le tsrɔ. Ne dukɔ ma tsrɔ oa, Mawu la ve mia nu egbea mia se gɔme nyuie ɖe be na Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nu ƒo. Hm Mawu e me nyi amu mi nɔ e nyi o. Mawu e to me ku nɛ o. Mawu ŋku gbagbã nɔ tɔ e nyi o. Mawu le kpɔ nu, e se na nu, e ƒo na nu ƒo. eɖena zɔ. Eŋti ta egbe la, míava yi edzi kple gɔmedzedze ƒe nyawo si ke nyi Lekewɔ Míase Yehowa ƒe Gbe Ɖo? Biblia na mínya bena Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nu ƒo. Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nu ƒo. Míawoe ɖo awɔ tsatsa be míase eƒe gbe. Ena be Kristotɔ gbogbo ɖewo le la, womese kpɔ be Mawu ƒoa nu ƒo o. Vɔa mí nɔ trɔ̃subɔsubɔ kple aklamakpakpɔ eme la, sena de gbɔ bɔkɔ nɔ kalafa wɔna nuwo gbagba zã eye wɔa be gbɔgbɔa egblɔ leke gbɔgbɔ ya egblɔ leke wɔ leke ku tɔ le akpa sa ga. Vɔa esi mí va Mawu gbagbe la gbɔ a ɖe, ma ƒo nuƒo ne mía? Mawu ba kpɔtɔ ɖe ƒo nuƒo. Mía xle ŋɔŋlɔ kɔkɔewo kɔa, mí la se gɔme. Ŋɔŋlɔ gbãtɔa mía xle enye Yohanes ƒe agbalẽ tame wo Kpukpui blaeve-vɔ-adrea gblɔ bena, Nye alẽwo ase nye gbe, eye nye la menya wo, eye wodzena yonyeme. Nye alẽwo sena nye gbe, eye enye la menya wo, eye wodzena yonyeme. Nye alẽwo sena nye gbe, medze si wo, wokplɔnam ɖo. nye alẽwo sena nye gbe, ŋu alẽwo sena gbe na eƒe woaƒe wɔla. Ame kae le kplɔ woa? Míkpɔna ɖe edzi dzidzi bena Fulani yi ke kplɔna nyi ku gbɔwo la, edzi dzidzia Fulania nɔna ŋkɔ alo elã kplɔla elãkplɔla nɔna ŋkɔ eye. Alẽa wokplɔna wo do alo enyia wokplɔna wo do. Nenemae Mawu, egɔme be na ne fulani alo alẽkplɔla yi mia dzia, alẽwo tsã yina mia dzi. Ne kplɔla, alẽkplɔla nɔ tea, alẽwo nɔna te. Nenya fisi ke gbe le woaɖu. Yo a ɖɔ ƒo dɔla e kplɔ nɔ yi na fun. Nɛ kpe kplɔ yi fun kpɔa, a la kpɔ be ŋtɔ be nana yi le kpe ɖe dji alo a nɔ te teƒe ɖe. Eye ahlɛn ɔ, nɔ gbe a ɖuɔ, nɛ shi te ha aleke kpa nya be na e kpa vɔ be wa dje mɔ wa yi tɔ to alo wa yi teƒe shi kɔɛ be nu shi le alo wo la va kplɔ sɔ yi ɖo aƒe me le kpa me. Kuɖo numekuku me la, Izraɛlvi gbogbo ɖewo le ahlɛn kplɔlawo nyi. Eye wo mɔnu dze nu sugbɔ ŋuti. Ena be na Yohanes do sɔli kloe be na nye axa, Mawu ƒe xa la, esɔ sɔ kple ale. Ena Yesu gblɔ be nye alewo sena nye gbe. E, ale le keŋgbɔ eye agbo tsã le. Eŋu gblɔ agbo me nya o. Wobe ale, ale, nu ka ŋuti wo gblɔ ale le o? Alea bɔbɔ nye nye nugɔmesese e, ŋuti ta wo do sɔli lo. Ɛɛ, bena nye alẽwo sena nye gbe. Ewò si ke le ɖo toa ɖe, alẽ wònyi alo agbo ye wònyi? Agbo mesena nu gɔme o. Ŋ, alẽa bɔbɔ nɔ nye nɔnɔɛsi. Ye ne mìkpɔ alẽwoa, ɛɛ, no e, kplɔla, alẽkplɔla be lekea, wosena yebe gbe. Kpɔa Yesua alo to Yohanes dzi le to be mìanyi, ɖie, yeƒe alẽviwo. Ne mianɔ segbe ne ye, ne egblɔ be, A, bɔbɔ nɔ anyi, wɔ aleke nàwɔ ne ne ewɔe ne yea, madidi oa, wòle ase nu ɖe gɔme le emɔzɔzɔa me. Sɔ yi edzia, míakpɔ Salomo. Salomo blatɔ vɔ ve. kpukpui enyilia. Salomo blatɔ̃ vɔ ve kpukpui enyilia gɔ̃ bena, Mafia nu wò, eye mafia mɔ si nàto la wò. Maɖo aɖaŋu na wò, eye nye ŋku anɔ ŋuwò. Ŋ, Salomo blatɔ̃ vɔ ve kpukpui enyilia, Mafia nu wò, eye mafia emɔ si nàto la wò. Maɖo aɖaŋu na wò, eye nye ŋku anɔ ŋuwò. Mafiɔ nu wò, maɖe aɖaŋu na wò. Ne woafiɔ nu amea, woƒona nu ƒo. Donc, Mawu si ke to David dzi ye le gblɔ nya la be yeanyi míaƒe nufiɔla, míawo míanyi nusrɔ̃viwo. Nu ŋuti tae eɖo mí ɖo wa Bena nɛ be yeafiɔ nu wò, yeata mɔ na wò, yeaɖe aɖaŋu na wò, yeƒe ŋku la nɔ dziwò. Ŋ, Mawu ƒe Nya ye. Mawu ƒe Nya ye gblɔe bena ɖe. Yi, nyi, yi ŋkaa, Englishɔ be teacher, eŋegbe, eŋegbea be nufiɔla, nufiɔla. Mawu be yeafiɔ nu mí. Ne ame la fiɔ nu wòa la, menye be emiɔna ŋkuvi alo emiɔna nuyi o, eƒona nuƒo. Mawu bena ɖe míabɔbɔ nɔ anyi Yeanyi titsa alo nufiɔla na mí. Yeanyi aɖaŋudela na mí. Yeaɖe aɖaŋu ne mí. Yeaƒo to ɖo ne mí. Yeagblɔ be, Vinye, wɔ leke? Vinye, wɔ leke? Gake wòle to xaxa me ye wòle to vevesese me la, Mawu la kpe ɖe ŋutiwò, wòla ɖe aɖaŋu na wò bena madidi o, la to le eme. Vɔa ne meva ve eme bena ò medze si Mawua o alo ò dze si vɔa mènya be Mawu ƒoa nu ƒo oa, ena be egbea ame sugbɔ, enu sugbɔ te ɖe ame gbogbo ɖewo dzi. Mawu ba kpɔtɔ le ƒonuƒo. Eye mee míkpɔe le fifia do dzesi do bena Mawu ba kpɔtɔ le ƒonuƒo. Míawoe la wɔ ɖesiaɖe míayi edzi míakpɔ Romatɔ ƒe agbalẽ. Romatɔ ƒe agbalẽ. Romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi kpukpui wuenelia. kple ede a wui wuiadelia, Romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi kpukpui wuiene kple wuiade. Elabena ame ale si elabena a ame ale si ŋu Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna la woawo la nyi Mawu ƒe viwo, ame si ke

si ŋu ene, ya kplɔ sia ya ƒe e e nuka te mele ene alo ayameŋu ene. E ame si ke ne ɖo ayameŋu la mee ŋutɔe kuna ayameŋua o, wokunɛ ye. Nenema ke eŋu tsã nana anyi gbogbo ɖe wa. Eŋuti ta ame sia ame si ke Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe kplɔna ne Mawu wòle agbe me wòle nyi Kristotɔ Wòle be yele zɔn kudo Kristo, vɔa womesena gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nuƒoƒoƒo o. Womesena kplɔla nyuitɔe ke nyi gbɔgbɔ kɔkɔe oa? Ewɔ nuzizi. Ewɔ nuzizi. Mawu di aƒo nu ƒo. Egbe la gbɔgbɔ kɔkɔe le wɔ dɔ. Mawu le wɔ dɔ. Yesu Kristo le wɔ dɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe le wɔ dɔ be ɖa ɖe yeakplɔ wò. Yeakplɔ wò. Yeanɔ anyi kpakpliwò, yeaɖe aɖaŋu na wò, yeafiɔ nu wò, yeaku nu me kpakpliwò, yeata mɔ na wò. Ɛhɛ, nenema Mawu si ke ɖe nɔ blema me wɔ nu siɔ ne Dawid, Mose, Eli kple Enɔke, Mose ku tɔ kekea metrɔ o, leke enɔ gbema me kplɔ wo la, nenema koe ba le. Vɔa egbe la, míada akpe na Mawu bena ena mí eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la.

Sabia ƒe agbalẽ eta tɔ̃ kpekpe gbã sɔ yi ɖe wuiɖekɛ sugbɔ vi ɖe vɔ ame ma ma xle mía se. Samuel ƒe agbalẽ eta tɔ̃ sɔ yi kpekpe gbã sɔ yi ɖe wuiɖekɛ egblɔ bena eye Samuel ɖevi la subɔ Yehowa le Eli gbɔ. Ɣemaɣi la, Yehowa meƒoa nu Enua nu o, eye ŋutega kpɔkpɔ megbɔ o. Eva eme gbe ɖeka bena, Eli mlɔ emlɔƒe, eƒe ŋkuwo le tsitsim, eye megale nu kpɔm o. Wo, womlɔ, wo, womekpɔ tsi, womekpɔ tsi Mawu ƒe Akaɖi haɖe o. eye Samuel mlɔ Yehowa ƒe gbedoxɔ me, afi si Mawu ƒe aɖaka la le. Tete Yehowa yɔ Samuel, eye wò, eye wòtɔ gblɔ bena, Nye nyi si. Enumake wòƒu du yi Eli gbɔ gblɔ bena, Nye nyi si, elabe èyɔm. Ke eɖo eŋu bena, Nyemeyɔ wò o, gbugbɔ yi. ɖamlɔ anyi, eye wòyi ɖamlɔ anyi. Ke Yehowa gayɔ Samuel. Tete Samuel ƒu yi ƒu ƒu yi Eli gbɔ gblɔ bena, Nyee nyi si, elabena èyɔm. Eɖo ŋu bena, Vinye, nyemeyɔ wò o, gbugbɔ yi ɖo yi ɖamlɔ anyi. Samuel menya Yehowa haɖe o. Eye Yehowa meɖe eƒe nya fiae haɖe o. Yehowa gayɔ Samuel zi etɔ̃lia. Enumake wòƒoɔ yi Eli gbɔ gblɔ bena, Enyee nye si, elabe èyɔm. Tete Eli dze sii bena Yehowa le ɖevi la yɔm. Eye Eli gblɔ na Samuel bena, Yi ɖamlɔ anyi ne wogayɔ wò la, ekema nàgblɔ bena, Ƒo nu Yehowa, wò dɔla ke to ɖi. Eye Samuel yi ɖamlɔ emlɔƒe. Tete Yehowa va tsi tre ɖe eye wòyɔe abe tsã ene bena, Samuel, Samuel! Eye Samuel gblɔ bena, Ƒo nu, wò dɔla ke to ɖi. Tete Yehowa gblɔ na Samuel bena, Kpɔ ɖa, mele nane wɔ ge le Israel, eye ame sia ame si ase la ƒe towo kple eve me aɖi wiem. Amen!
Amen! Yehowa
wɔ be Samuel le subɔ Mawu, ele Mawu ƒe gbedoxɔ me vɔa, Mawu medze sii o, alo medze si Mawu o. ale gbegbe be le Mawu ƒe afi si ke mɔ ƒe aɖaka le la kple Eli, eƒe aƒetɔ la, womele se nuɖeketɔ gɔme o. Mawu lɔ̃e ale gbegbe bena eyɔe zi etɔ̃. Eye kpɔtɔekpɔtɔea la, se, nuka, Eli ɖo ŋku bena Yehowa Mawu eye le ƒo nu ne ɖevi sia la, di aɖe nu ɖe gɔme nɛ, elabena Samuel mese Yehowa ƒe gbe kpɔ o, mekpɔ ŋutega tsã kpɔ o, mekpɔ nya Mawu nyui aɖe o. Vɔ esi ke Eli se gɔme nɛ la, etɔe nɛ bena, Evinye, va mlɔ anyi, ne ne wòase egbea la, gblɔ be, Aƒetɔ Yehowa, meke to loo, menye subɔla, mesubɔ eye meke to da ɖe Gblɔ nuke ɖa, Dzea be Yehowa gblɔ be yeawɔ nuɖe le Israel-nyigba dzia? Èto se nu kple ŋkukpɔnuwo la, manya kpɔ na wo o, manya se o, elabena zigidi dze va dzɔ. Ko ameawo la ate ŋu asubɔ Mawu, ate ŋu awɔ dɔ na Mawu, vɔa mase Yehowa ƒe gbe oa? Esesẽ! Fika wòle yi ku do? Nuke dze va dzɔ ɖe dziwò? Fika wòle yi ku do nya siawo? Yehowa ba kpɔtɔ le ƒo nuƒo ne Samuel se Yehowa ƒe gbe eye ebɔbɔ ta ne Yehowa eye Yehowa ko nuwo me nɛ la, nenema ke Mawu si ke ne ƒo nuƒo gbeagbe la ɖe, etrɔa? Yehowa trɔa? Ao, metrɔ o. Leke enɔ blema me la, nenema koe ba kpɔtɔ le ema. Eŋuti ta míawoe ɖo la dze agbagba awɔ asiasia bena míase míaƒe Wɔla ƒe gbe, míaƒe Wɔla ƒe gbe Wɔla bakpɔtɔ le ƒo nu ƒo. Ame si ke wɔ to la ɖe mesena nua? Eto mele ya sia. Ame yi ke wɔ ŋkuvi aɖe, ŋkuvi mele esi le kpɔ nua? Ame yi ke ne wɔ nu aɖe, enu mele esi la ƒo nu ƒoa? Míakpɔ enya sia ɖe le Mateo ƒe agbalẽ me. Mateo ƒe agbalẽ ta ene kpukpui ene. Mateo ƒe agbalẽ ta ene kpukpui ene. Mateo ƒe agbalẽ ta ene. Ɣleti enelia ebe egblɔ le. Ke eya ɖo nu na eɖo nu gblɔ bena, Woŋlɔ ɖi bena, Menye abolo ɖeɖi ko ŋuti na taflatse. Ke eya ɖo nu nɛ gblɔ bena, Woŋlɔ ɖi bena, Menye abolo ɖeɖe ko ŋuti ame la nɔ agbe ɖo o. Negbe enya sia nya si dona tsoa Mawu ƒe nu me la ŋuti. Woava yi edzi be Mateo ƒe agbalẽ tame ene kpukpui enelia gblɔ bena, Ke eya ɖo ŋu nɛ gblɔ bena, Woŋlɔ li bena, Menye abolo ɖeɖe ko ŋuti ame la nɔ agbe ɖo o, ne be nya sia nya si dona tsoa Mawu ƒe nu me la ŋuti. Amen.
Nya sia nya ke dona go le Mawu ƒe nu me. Nya sia nya ke dona go le Mawu ƒe nu me. Egɔme be Abosam le te Yesu kpɔ. be newɔ aleke newɔ aleke, ele ɖo ŋuti nɛ be agbetɔ manɔ agbe ne abolo ɖeɖe alo nuɖuɖu, aɖu nu tsaka, aɖu nu tofie, aɖu nu tofie, ano nu tofie a o. Mí la ɖu nu ya, míanu nu ya. Vɔa nu si ke ne le veve la be na e míase Yehowa ƒe gbe. Nu ke ne le veve la ɖe, nya si ke Mawu gblɔ na wò egbea ɖe wòsea? Enya si ke Yehowa Mawu gblɔ na wò egbea. Mawu ƒo nu ƒo na wò egbea le zã ba dzi. Eƒo nu ƒo na wò le ŋkeke me. Eƒo nu ƒo na wò ʋɔa wɔm le Seir. Nya ka wòse so Yehowa gbɔ egbee asɔsɔ de dɔwɔwɔ me o. Elabe Biblia le kea me egɔme míɖo axlẽ Biblia, míɖo ase Yehowa tsã ƒe gbe. Nu ka Mawu gblɔ na wò egbea? Nu ka Mawu to na wò egbea? Ame gbogbo ɖewo lea, míle subɔm Mawu zi ŋkugbagbãnɔ kple tokunɔ ene. Vamao ne vɛ mía nu, míadze agbagba míase Yehowa ƒe gbe. Egblɔ le Mateo ƒe agbalẽ te eta ene kpukpui enelia bena, Agbetɔ manɔ agbe na abolo ɖeɖe ko o. Enya sia nya, enya sia nya, ẽ, woagblɔ be nya, wobe nya sia nya si dona go sona Mawu ƒe nu mee lɔlɔ̃a mía nu. Míɖola ɖo to nya sia. Ena be Kristotɔ gbogbo ɖewo le la, e, ewɔ ŋsisi bena wole subɔm Mawu asi ŋkugbagbã nɔ ene, wole subɔm Mawu asi toku nɔ ene, wole subɔm Mawua ɖemasɔleme. Ewɔ ŋsisie na bena míge dze afɔku me egbea. Yehowa va kpɔtɔ le ƒo nu ƒo ebe yeade aɖaŋu na wò, yeata mɔ na wò, yeƒe ŋku la nɔ dziwò, yeafiɔ nu wò, ẽ, ɖo la ta asi ɖokuiwò eye Mawu nawɔ nusi ke nèdia. Eye mama nya aɖe le esi nesɔ kple mi yo. Yo, ẽ, mída akpe, mída akpe gɔme be na Mawua lɔlɔ̃ gã ke be do na mía. Edi be na míanɔ, míanɔ ye gbɔ, míanɔ ye ŋuti eye be ye ŋutɔ ele anɔ ta mɔ na mí, ele anɔ fiɔ mí afɔdoƒe, ele anɔ ƒo todo na mí gasiagame abe tɔ nyuitɔ nene ale kplɔla nyuitɔ nenea. Ebe ŋku le mía dzi eye ebe dzi ŋutɔ, ebe dzi tsã trɔ ɖe mía ŋuti. Wodi bena míazɔ le mía ŋutɔ míaƒe ɖoɖo nu ne míava dze afɔku alo míava dze enu gbegblẽ me o. Edi bena ye ŋutɔ yeano ta mɔ na mí, yeano fia mí afɔɖoƒe, yeƒe kekeli neno klẽ ɖe míaƒe agbea me, míaƒe afɔɖoƒewo kpata. Eye le enua mea, Emily gblɔ be, Ehiã bena míanɔ enya me, eye ehiã veviɖe bena míado kaɖeɖe nyuitɔ ku ɖoe. Míabe kaɖeɖe nyuitɔ ku ɖoea, Eye la na bena ela teŋ fiɔ mí, ela teŋ do afɔ afɔ dzi na mí, ela teŋ ƒo nuƒo na mí, ela teŋ kplɔ mí to le ebe lɔlɔ̃nu me, eye la teŋ kpe ɖe mía ŋuti bena mína nya Mawu be lɔlɔ̃nu eye mímagano zɔ le mía ŋutɔ mía be lɔlɔ̃nu me o. Eye esia ehiã bena míawɔ tsãtsã, tsãtsã kplikpaa bena míla nɔ kadede nyuietɔ me kuɖo mía be Mawu. Mía ŋutɔ mía be tsãtsã ela kpe ɖe mía ŋuti Ye Mawu ya ye la wɔ ebe ɖoɖoa le míabe agbe ŋuti. Eye vevitɔa, mído la do game, mído la do game kuɖo Mawu. Eye menye bena egbe kpɔa evɔ o. Ela nye ɣeyiɣiwo kpata sɔ yi le míaƒe agbe ŋkekewo me la, mí la do game veveveveɖe kuɖo Mawu. Eye mí la na bena kaɖiɖia ye la nɔ yi edzi. Ŋkeke sɔ yi ŋkeke akadedea la nɔ yi edzi ye ye eŋu amea ye mí la nye Mawu vi vava. Egɔme bena Mawu be gbɔgbɔ le kplɔ mí shigbe leke mí xlɛ le ebe nya me nene. Wobe ame ke nye Mawu be vi ɖe? Mawu be gbɔgbɔ ye kplɔ ɖe. Eye Mawu be gbɔgbɔ ga di na dase le ŋuti bena ɖe yi be vie. Eye ne Mawu be gbɔgbɔ la kplɔ woa, gbɔgbɔ wa ɖo la nɔ ka tsã tsã me alo ka dede me kplikpã kuɖo Mawu be gbɔgbɔ me ba te ŋu kplɔ o.

Ye mi la nye evi kee sina, evi kee ɖena ŋgɔ, evi kee e ewɔna etɔa be lɔlɔ̃nu, evi kee kpɔna ame nu veve le etɔa gbɔ, evi kee kpɔna ez ekpɔna etɔa be yayra. Mikpɔ fifi bena Samuela afi ɖe tɔxɛ be le ye Mawu ƒo nu ƒo nɛ. Eye mi la kpɔ Biblia mea, amewo tɔxɛ Mawu ƒo nu ƒo na woa, eku ɖo woa ƒo Mawu be ka ɖe ɖe ŋuti. Eku ɖo tsãtsã ko wo anti. Eku ɖo ka ɖe ɖe ke le wa ku ma wu me anti. Nene be nu ma wo gba le ji le mia wo tsa mia gbɔ egbe. Egɔn be na ame wo amu to vɔ evi ko nyi na ma wua. Nene be vi mia tsa mi gba kpɔtɔ nyi na ma wo. E ma wu ya mia kpata evi ko mi nyi ne. Tɔgbe yɔ vi mu le ma wu gbɔ. Mia kpata evi ko mi nyi ne. Ta ma wu le ji be na yeaƒo nu na mí. Mawu le dzi bena yewa, yeadɔ Adam na mí. Mawu le dzi bena yeafia mí afɔ do pɛ. Kea mía tsɔ amila wɔ mía ƒe akpa dzi. Mawu mi be mía nu. Akpe.
Kpa ye di ɖa míakpɔ ame ɖewo le Biblia me. Míakpɔ Mose ƒe agbe. Le Mose ƒe agbe ŋkekeawo katã me la, toɖoɖo kple dziwɔwɔa, wogblɔna be enye vɔsa alo wogblɔ be toɖoɖo kple dziwɔwɔ. Gake womegblɔna be toɖoɖo Enyi vɔsaa o. Toɖoɖo kple dziwɔwɔ. Enyo wu vɔsa. Enyo wu vɔsa. Toɖoɖo kple dziwɔwɔ la enyo wu vɔsa. Wa ele veve ɖe Samuel me ye wogblɔ nya wa le le akpa ɖe. Egblɔ be Mose tsã nya sia la Mose sɔ wɔ eƒe dɔ ɖe asia. Mose do ŋkɔ ne Samuel. Vɔa míaxlẽ nu ɖe le Biblia me Ɛɛ Mose ƒe agbalẽ evelia, eta blatɔ̃ vɔ tɔ̃, kpukpui wuiɖeka sɔ yi ɖe wuiatɔ̃. Mose ƒe agbalẽ evelia, Mose ƒe agbalẽ evelia, eta blatɔ̃ vɔ tɔ̃, kpukpui wuiɖeka sɔ yi ɖe wuiatɔ̃ la gblɔ be ale si. Eye Yehowa ƒo nu kple Mose ŋkume kple ŋkume abe ale si ame kple xɔlɔ̃a ƒoa nu, ƒona ƒua nyuie ene. Emegbe la, egatrɔ yi asaɖa la me, ke eƒe kpeɖeŋutɔ Yosua, Nun vi la, ame si nyi eƒe subɔla la, medzona le agbadɔ la me o. Eye Mose gblɔ na Yehowa bena, Kpɔ ɖa, wòegblɔ nam bena, Kplɔ dukɔ sia, gake mena Mènya ame si nèdɔ kple ɖe ŋunye o. Wonyi, wonyi egblɔ bena, o, wonyi egblɔ bena, Menya wò kple wò ŋkɔ, eye meve nuwò hafi. Ne e, ne ève nunye vavã la, ekema na manya wò mɔwo. Eye madze si wo bena, Ève nunye. Kpɔ ɖa, ameha siawo nyi wò dukɔ la. Eɖo nu bena, Nye ŋutɔ manɔ eme akplɔ mi ayi afi si miegblɔ migbɔ ɖe eme la le. Exɔ dzi nɛ bena, Ne wò ŋutɔ manɔ me o la, ekema mègakplɔ mí tso afi sia yi o. Amen. Amen. Agbe, miasɔ tafla tsɛ mia, miaxɔe nenema, ɛɛ, be agbetɔ, amegbetɔ kple Mawu wole dɔnya, wole dɔnya. Wobe. Mose le ƒo nu ƒo kpla kple Mawu se xɔlɔ̃ kple xɔlɔ̃ ene. Eye ne Mawu be lekea, Mose be leke, Mose be lekea, Mawu be leke, ŋ, vɔ be Mawua zo bibi ye, nuvɔvɔ̃ ye nyi. Vɔa Mose le ƒo nu ƒo kpla kple Mawu se xɔlɔ̃ ene. Yehowa Mawu be adze xɔlɔ̃ kudo mí. Exɔlɔ̃ vavãe nyi míaƒe Wɔla, ameke ne wɔa o Ehɛn ova anyigba ya djia ɖe ebe ya dje xɔlɔ kudo Mosea ɖe ya ehun bue le lãme nɛa? Ame bubu klɔ ya nyea? Anyigba me eso va alo djiƒo eso va? Wo dji ye. Enɔ adɔme wetri ame ashi ɖekɛ kpli nuɖe ye wo dji. Mawu le ƒo nu ƒe ŋkume kpli ŋkuve owo sike nyi Kristo tɔ la. Ele veve ɖe nɔwo bena na dje xɔlɔ kudo Mawu eye na ƒo nuƒo kpakple Mawu. Mawu ya ele klalo Ebe akpɔtɔ ne ƒo nuƒo. Mawua ebe akpɔtɔ ne ƒo nuƒo. Menye amumi nɔ enyo. Mawu be akpɔtɔ ne ƒo nuƒo. Ewoe la ɖo to Yehowa Mawu eye Yehowa aɖe nuwo me nɔ Mose. Ese Yehowa ƒe gbe. Eveve me be David ƒe agbe me la, ekɔkɔ nubablaɖaka be sɔ enyi damiwo sia ŋɔ ne kekevia nyɔ ɖi fain sɔ nubabla ɖeka da ɖe edzi la, afɔku va dzɔ ɖe edzi le mɔ dzi elabena ebiɔna gbe Mawu sã vɔa eya ya va kplɔe yi ɖo akpasa ga la me va biɔ gbe Mawu o esi ke ekɔkɔ nubabla ɖaka tsu ta teƒe si ke edzra ɖo ɖe nubabla ɖaka la ame va ku ɖe hadame nɛ eye trɔ dzo yi sɔ sɔ nubabla sɔ yi ɖo fike sɔe sua. Ebe, Dzi mɔ eƒe ŋkume. Eka dzi mɔ eƒe ŋkume. Mawu be na elã mu kɔkɔ na ye o. Agbetɔ ye kɔkɔ na wo yɔ be Leviwo. Ke ŋgbɔ ye eva trɔ asi nuwo ŋuti. Ebe, Dzesi, eva dzesi Mawu azɔ. Edzidzi dzia ɖe míɖo la wɔ sia sia be na ɖe ame si ke mí xɔ se Aƒetɔ ƒe Dela enea ɖe ne wodza wɔ dɔ ɖe alo wodza wɔ nuɖe la ɖe ave dzi yeƒe ŋkume. Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nuƒo. Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nuƒo. Me nyi se la de gbɔ me Mawu ye o. Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nuƒo. Mawu ƒe gbe ba le ɖi eye mía va va yi edzi. Ẽ, ne Mawu ve nua, mía kpɔ leke Mawu ƒoa nu ƒo ne mí la, egbea la, kpɔkplɔ le me ye. Eŋuti ta ne mama sɔ ɖe sɔ kpe mía ŋukanɛ to dzi nɔlawo.
Ye wo mí da akpe. Eye dzɔ dzi na mí be na Mawua e lɔn mí ale gbegbe ye be dzi ku ɖo mía ŋuti. Ebe na ye mu wɔ mí ne mía nye tsuɛvi o ɖa, e tɔ le mía si, e nɔ le mía si, ye e wɔ na, e na na mí tutu ɖo e fiɔ na mía fɔ do pe. Kea e so mía gbɔ e. Leke dɔ e Moise wɔ tsa tsa kplikpa. Ye ku Mawuo ka na seŋ ye Mawua e. Tana mɔ nɛ. Davida ku ma wo kana seŋ. Amewo sugbɔ ku ma woe nɔ ko amewo na anyi gbogbo ɖe wa ku ma wo kana seŋ. Ye miawo ya ɖe mia ku ma wo mi ma ka seŋ oa? Abe vi ku tɔ nenea? Ee, ame ɖu veve be nyi. Enyɔ, mia hu ka yi to ɖe to dzi nɔ la wo ŋ eye mia hu ka ne mi ne nya biɔse ɖe le asi wo. alo dzila agblɔ nya aɖe la, emɔ ɖeɖe le eye wòle ayɔ mí le blaasiɖekɛ vɔ tɔ̃ naneke ene blatɔ̃ vɔ nyi blatɔ̃ vɔ nyi blaasiɖekɛ vɔ tɔ̃ naneke ene blatɔ̃ vɔ nyi blatɔ̃ vɔ nyi. Míle radio ke woɖo ŋkɔ na be Yesu lɔ̃ nyawo gbɔ. Yesu lɔ̃ míaƒe nya gbɔ la, ɛɛ míxu ka. Ne ènya ɖe le asiwò la, biɔ, alo wò dzi la se nuɖe gɔme, alo aɖi ɖase ɖe la, emɔ ɖeɖe le, eye ne wòyɔ la, ayɔ ŋkɔwò kple fisi ke wòsoa. Ŋ, amɛ ne. Mawu ne yra mi. Misɔ le ye dzi. Amesiame si ke sena Yehowa ƒe gbe la, ele si ɖeke ŋugblɔna dzidzidzie o. Ne wòdze aʒã, ye wòkpɔ nyɔnu be yeaɖea, alo nyɔnu be yeaɖe nu soa, Àzã nyawo gblɔna. Ŋ, àdze azã kpakple Mawua. Mawu le di be woadze azã kpakple ye. Eye ne wodze azã kple ame la, ewɔna abe nɔ gbɔ̃ nya ƒuƒlu o. Ne menya nya ƒuƒlu gbɔ̃ o la, nya o to alo mava te dze edzi o. Eŋti ta adze azã kudo Mawua le veviɖe. Elabena kadodo, e, e, nuka, subɔsubɔa, Etadodo kpakple Mawu ye. Subɔsubɔa etadodo kpakple Mawu ye. Adze axa kpakple Mawu alo alɔ̃ Mawu ƒe Nya gbɔ. Wobe amesiame si ke sena Yehowa Mawu ƒe gbe la, edze si Mawu. Amesiame si ke nesena Yehowa ƒe gbe Elabena ne wodze aza kple nyɔnu aɖe alo nyɔnua dze aza kple ŋutsua la, nya si ke nɔna wo egbea aɖaŋaɖaŋaɖemɔviyawo kudo motongoloviyawo le egbea. Eye ne aza wòyɔ o la, o la nyae ƒe gbe. Ne ame bubu yɔ o be wobe ye nyi aza o la, ye ƒe gbe mesɔ kudo aza o ƒe gbe o la, la tɔe kpɔ o dala kpa. Nyae ke wole gblɔm hafi afitɔ ye wonyi. Nyaa mele eme o. Eŋti ta adzazã ƒe Mawu la ase Mawu ƒe gbe. Mawu ƒe gbe la, ɛɛ, ele veve ɖe be míase Mawu ƒe gbe. Ɛɛ, gbedodoɖa la, ele, ele abe na aka sẽŋ kpa kple wò Wɔla. Menye be wò ɖeka nɔ ƒo nu ƒo kprrrr kaka kpoa adzɔa, e, e, leke wola yɔ wò ɖo o. Ame ɖeka ne ƒo nu ƒoa, leke wola yɔe ɖo o. Ŋ, ele mia gbɔ mia tɔ mia ɖo ŋti. Ɛɛ. Ewa enyɔ mí hun ka 93 04 38 38, 93 04 38 38, blaasiɖekɛ vɔ tɔn na leke ene blatɔn vɔ nyi blatɔn vɔ nyi ɛɛ enyɔ mí sɔ le yedi. Eo keŋ mí le gblɔ be ehiã be na mía ku Mawu be kaɖeɖea edo la nɔ kplikplikpli gasiagamɛ ye mí la nu dzrakadodo ŋua do be na Mawu la esɔ gbe be na ya no fiɔ mí afɔdope, ya no ƒo nu na mí, ya no ta mɔ na mí, eye mí la no zɔn kuɖoe sigbe evi ku tɔ nɛnɛ. Eye mí gblɔ be le eŋu amea, wò ŋutɔ ò la no dzi Mawua ye. Ele veviɖe be.
Alo. Alo. hadzedzi. Ele veviɖe bena wòla dzi Mawu, eye mɔnukpɔkpɔ vevitɔ kee gbali be míasɔ kpe ɖe mía ŋuti ne míadzi Mawua, enye míabe cours biblique par correspondance. Cours biblique par. Alo. Alo. Radio dzi vea.

Akpe kaka. Yo. Ma wi yira mi no.
Eya akpe wa kata lo.
Yo. To mi aji mi do gbe na zangera to keke ku po mi alo. Ezale.
Enyo.
Ã, mí le gblɔa be mɔnukpɔkpɔ vevitɔ ɖe ke mí la gba sɔ no ji Mawu ne mía nu kpɔ ebe afɔdoƒewo a nye ku bibli par correspondance o ye.
Alo, Oui.
Amen. Amen. Yo, akpe kaka. Alo mi le se mia be ŋkɔ. Kɔ gbe dzi viɖe.
Enyɔ mawu ne do nu se be bla la sha bla ɖa kaka la na otea la vɔ la mi la ƒompo ku ɖo leke mia se gbea ɖoa. eh, eyi akpɔkplɔ le mekpoe ne ma ve mianua blaɖa gbe la mi la ƒo nuƒo ku ɖo leke wòla se yehowa ƒe gbea eye me mɔ dzi mi le Eleke wòla ƒo nuƒo ku Mawua ye etsã wòla do toe be la se ebe gbea mi la yi edzi mi la yi edzi keke eh, egbea mi le wɔ Kpɔkplɔ. kpɔkplɔ yi ɖe me ta Mawu ne yra mi akpe kaka loo eh, miawo le do ŋku nu dzi na mi Mawu yra mi. Donc Camille gblɔ be míabe Kubili par correspondance-a enye kpekpeɖeŋu gã aɖe bena mi la te sɔ nu dzi Mawu gasiagame. Egɔ bena nenye be mi le dzi Mawu le Kubili par correspondance-a me, mi la dze si, mi la yi so le Biblia be gɔmedzedzea, Mose ƒe agbalẽ gbã kaka va na nyaɖeɖefia. Nyaɖeɖefia. Donc mi, mi le do ŋusẽ mi bena

kple ɖoeŋu be ni su.
Donc enyɔ ye wa ne edzi la vava se nu ɖe gɔme la edzi didia mi la sɔ nu sia sɔ ɖo youtube dzi eye ne wo si ke yodzi te yina youtube ŋkɔ ne kpe ƒo Emmanuel le awu dza kpɔa o la ke ɖo enya sia nya ke mi gblɔ na le fi ya dzi ŋtsi ta gaƒoƒoa tsa lili mi vɔ mi antenne a mi nɔ te ne odzi be ya se nu ɖe gɔmea ate yɔ mi hors antenne ŋtsi ta.

Eh, l'enseignement avec vous et vous éclairer davantage. Merci beaucoup, que Dieu vous benisse. Donc, nous sommes à la fin. Il faut mi do nu wuwu vɔ. Ŋti ta mia do gbe ɖa. Asɔ to dzi nɔ lɔ gblɔe le Mawu ƒe asi me be nya si ko se la gbɔgbɔ kɔkɔe ne ba ƒo nu ƒo wu sã aba se gɔme mia ɖe. Gbe ɖa.

Ku ɖo wò ku wo dome abe vi ku tɔ nene, eye ku ɖo leke wo a ko nu ƒu na wò, eye wo la do to wò gbe la, gbɔgbɔ kɔkɔe a kpe nɔ be na wò yi edzi, eye be na ee vi wò wo la si te wo la si, wo la gba nɔ kaɖeɖe nyuie me tɔ ku ɖo. Mi gba sɔ dɔwɔƒea de asiwò me, gbɔgbɔ kɔkɔe. Gbɔgbɔ kɔkɔe aƒoa me gbɔ nɔnɔa ne sugbɔ le fie bena woasɔ nu nyi luvɔawo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Enyɔ donc a eva kpɔtɔ mi TV sue aɖe donc a eka mi do gbe la ƒo gbe la ta tsa vɔ la ele veve ɖe be amesiame sike ne va xɔ ku ɖo biblika. Sɔ yi axome vɔ agbe be matɔ sɔe va oa? Mi ɖe kuku ne mi. Ŋ, mi ɖe kuku ne mi. Ega ye mi sɔ nusiɔwo da ɖe. Mi yi teƒe ɖe nyi sɔ la, wo, wo sɔ kura dzo kekekeke funa kɔ ƒeƒleƒe vɔa amɛɖe kpekpe ŋtɔ me sɔ ŋu ɖe kpekpe ŋtɔ va va o. Ŋ, ewɔ ŋzizi. Ewo sike ne ɖo to mi yi wo xɔ kura va sɔ da ɖe axome be yemawɔe o alo yeŋlɔ be la, míele ɖo ŋku nu dzi nɔ gakpɔkpɔ sia. Míɖe kuku nɔ ga yi mísɔ wɔe bena ɖe míawɔe na mi. Ke efɛ matu, mimatu fɛ ɖekpekpe o, eye eme la, wòla be axɔ ɖaseɖi gbãgbe kple Biblia la asɔ kplɔ ɖokuiwò la, enu nyui aɖee nyi míele wɔ na mi. Menye be nu gbegblẽe enye o. Eŋuti ta, Mawu neyra mi, eye Mawu ƒe amenuveve nɔ kpakple ame sia ame si ke nexɔe. Ɛɛ, mí sɔ ɖewo da ɖo famasi Adonai le agɔɛ. Mí sɔ ɖe, mí djidji le Philopal gbɔ, Philo, Philopac gbɔ. Mí sɔ ɖewo da ɖe famasi. El Shaddai. El Shaddai, edje ŋkɔ Esther wo ba, Esther wo. Esther wo. Mí sɔ ɖewo da ɖo famasi La Main de Dieu le agɔɛ si yeye mí djidji le Assemblée de Dieu me tsɔtsia gbɔ. Mí sɔ ɖewo da ɖo ECCB, ECCB, Ecclesiastique Centre Communautaire de Bain. Mí sɔ ɖewo da ɖo Centre Communautaire de Tokoin.